Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler. Şu gün gysgaça bir düşündiriş bermek isledik. Gelip gowuşýan köp sanly haýyşlary nazarda tutup. Mähriban doganlar, bilinişi ýaly Dünýä Türkmenleri hereketi bir müň dokuz ýüz togsan dördünji ýylyň ýigrimi birinji martyndan bäri hereket edip gelýär. Ilkibaşda Dünýä Türkmenleri hereketi ýaşlar hereketi höküminde merhum, ýatan ýeri ýagty bolsun, Agdy Kulyýewiň syýasy işlerine goşulyp, soň ýaşlar bölümi ýaly hereket etdi, iş alyp bardy. Biziň esasy saýlap alan ugrumyz, eden işlerimiz ýaşlary aň-düşünje taýdan ösdürmek, ýagty geljege taýýarlamak, demokratiýa we adam hukuklary göreşine taýýarlamak boldy we şol tagallalarymyz, işlerimiz dowam edip dur. Hudaýa şükür, gaty köp watandaşymyz, oglan-gyzlarymyz kämil derejä ýetdiler we şu wagt täsirli iş alyp barýarlar. Wagty gelende, sähetli gün gelende nesip bolsa olar özleriniň edermenligini, gahrymanlygyny görkezer we biziň göreşimiziň netijelerini şonda hasam gowy görersiňiz. Elbetde bize we biziň ýaly hereketlere, şeýle-de aktiwistlere ondan öňem, ondan soňam dürli görnüşde her hili hüjümler edildi. Şu günki günde-de hüjüm edilýär. Ýöne bu edilýän hüjümlere ýyllaryň tejribesimi diýeli, özüňiz bilýäňiz näme diýseňiz. Esasanam şu Ýewropa ýurtlarynda, käbir ýurtlarda ýolda ýöräp barýan bolsaň, birden aýagyňa şol senden öň geçip giden güjükleň, itleň pohy degýär-de, ondan şo wagt birhili bolýaň. Ýöne ondan soň arassalaýaň, ýadyňy tan çykyp gitýär. Edil şolar ýaly, biz reaksiýa berýäs bular ýalyky edilýän zatlara, ýöne umumy ýagdaýa düşünmeýän ýa-da umuman şu göreşe, demokratiýa ymtylýan, ýaňy girip, şuňa bir öwrenişjek bolýan käbir adamlar gaty täsin reaksiýa berýärler we şeýle reaksiýany biziň hem bermegimize garaşýarlar. Biz olara ýaly reaksiýa berip, wagtymyzy, zadymyzy sarp edesimiz gelenok, näme üçin? Ilki bilen şular ýalyky hüjüm edýän adamlar kim, nähili adamlar? Şolaryň bir öz, şolaryň harakterini anyklamaly. Ahlak taýdan noluň hem aşagynda. Eger biri halkyň öňüne çykyp, kameraň öňüne çykyp bir zat aýdýan bolsa ýa edýän bolsa, oňam ahlak taýdan derejesi noluňam aşagynda pes bolsa, onda diýmek, siziň berýän soragyňyzyň jogaby öz-özünden orta çykýar. Degmeýär. Jogap bermäge degmeýär. Türkmen aýdýar-a deňsizi bilen deň bolup bolmaz diýip. Şonuň üçin deňsizi bilen deň boljak bolmaly däl, bu bir. Iki, bir adam bar aýdaly, käbir aktiwistler zatlar çykyş eden wagty gaty gaharlanýar, gahar-gazabyny jylawlap bilmän gödek hereketler edýär ýa-da paýyş, sögünçler ulanýar. Şeýdip, ilki bilen öz mertebesini peseldýär, soňam şol çykyş edýän platformasynyň mertebesini peseldýär. Şoň üçin, eger siz nähili hakly bolsaňyzam, edýän hereketiňiz ahlak taýdan dogry däl bolsa, onda ol sizi hakly bolsaňyzam haksyz ýagdaýa düşürýär. Indi şu şu günki günde demokratiýa, adam hukuklary hereketlerine esasanam daşary ýurtda oýanyp başlan türkmenistanlylara garşy edilýän işler atylýan töhmetler barada aýtmaly bolanda, mähriban doganlar, bilinişi ýaly, gurbanlyk geçirmek meselem gadagandy bir döwürde. Şol döwürde adamlar üýşüp, birnäçe gazan nahar ataryp, gurbanlyk bellejek bolanlarynda, ýene edil şu günki günde bize we biziň ýaly aktiwistlere, toparlara garşy baknaçylygyň, gulçulygyň, diktatorlygyň tarapynda çykyş edýänler we şolaň ata-babalary gelip şol atarlan gazanlary agdaryp, ýykyp, şo wagtky Stalin režimine, ors sowet režimine ýaranjak boldy. Edil şu günki günde-de taryh gaýtalanýar. Ýene şol adamlaň nesli, ýene itiň ispiseginde ady bolmaýanlar orta çykyp, Güne sögüp, guýa syçyp, at gazanjak bolýarlar, meşhurlyk gazanjak bolýarlar. Biziň gün tertibimiz, dönükleň, akly kemterleň, içigaralaň ýa-da dürli gulçulyklaň, diktaturanyň hyzmatynda, şolaň tarapynda çykyş edýänler olara jogap bermek däl. Biziň esasy gün tertibimiz halka peýdaly bolmak. Il-gün bähbitli işler etmek, şo işleň depginini güýçlendirmek. Bir fransuz satira žurnalynyň esasy sahypasyndaky suraty özüne görä üýtgedip, Türkmeniýa birleşiň hereketiniň başlygy, çemen uýamyzyň adyny goýup, Oň aşagynda-da Azadyň, meň we hormatly ýaşulymyz Hananowyň adyny goýup, ahlaksyz hereket edildi. Şu hereketiň özi Hudaý tarapyn aslynda hemmämize berlen bir yşarat. Näme üçin? Ynha, şu hereket şu işi edýän adamlaryň ahlak taýdan pesdigini, Şulyň aslynda adam däl, adama meňzeýän mahlukdygyny subut etdi. Şular öz edýän işleri bilen özleriniň kimdigini subut edýär. Özleri berýär şoň subutnamasyny. Şoň üçin bular ýalaky edilýän hereketlere, hüjümlere, töhmetlere, masgaraçylyklara gaharlanmaly däl, gaýtam begenmeli, bular kimiň kimdigini belli edýär. hemişe belläp geçişimiz ýaly, şu soňky günlerde, soňky döwürlerde bolup geçýän ýagdaýlaryň hemmesi türkmeniň bähbidine. Şoň üçin muň hemmesini ýagşa ýörüň, mähriban doganlar. Bularyň hemmesi türkmene bähbitli zatlar. Kimiň kimdigini aýdanyňdan, düşündirjek bolup, kyrk günläp zähmet çekeniňden, ynha, şolaryň şolar ýalaky, şular ýalaky edýän hereketleri birnäçe sekundyň içinde özüniň kimdigini subut edýär. Şoň üçin bu durmuş atyşykly çemçe. Bu durmuş näme etseň gaýtargysyny berýän durmuş. Bumerang diýilýär. Ýa-da çakra diýilýär. Hökman kim näme etse, ýagşylygam etse, ýamanlygam etse özüne gaýdyp gelýär. Şoň üçin türkmenlerde bir beýik pelsepe bar. Näme diýýär? Duşmanyň ölümini dilejegine diýýär, janyň saglygyny dile diýýär. Şonuň üçin jan saglygyňyzy diläp, arkaýyn öz göreşiňize dowam ediň. Üns berseňiz, şu demokratiýa hereketlerine, aktiwistlere garşy hüjüm edýän adamlaryň hemmesi biri-birine meňzäp durandyr. Il-halk arasynda aýdylýan bir söz bar, näme diýýär? Bir är-aýal diýýär, köpüräk ýaşaşyberse diýýä, bir-birine meňzeýä diýýä. Bulam edil şolar ýaly. Şoň üçin halkyň hazynasyna, paýhasyna ýüz tutuň, şo taýda şu edilýän işleň hemmesiniňem jogaby bar, jogaby ýatyr. Elbetde, hemişe halk üçin edilýän işlere garşy diktatorlygyň, dönükleň, öňki döwürden galan watan dönükleriniň nesilleriniňem hüjümleri tebigy ýagdaýda bolaýmaly. Bu hökman bolmaly zat. Bu bolmasa bolmaýar. Bu tebigatyň bir deňagramlylygy, balansy. Şu zatlar bolmasa hakykatyň nämedigine köp adam göz ýetirmekde kynçylyk çekýär. Hakykatyň hatyrasyna şu zatlaryň hemmesi bolmaly we bilinmeli. Owalky hüjümlerde erkin ses kanalyna garşy edilen we özümize garşy edilen hüjümlerde we töhmetlerde köp zat aýdyldy. Şoňa biz gowy taýýarlanyp jogap bermek isledik. ýöne Türkmenistandan gelen köp sanly haýyşyň, esasan hem şol Türkmenistandaky intelligensiýaň, hakyky intelligensiýanyň wekilleriniň, hakyky watansöýerleriniň töwellasy bilen biz şol töhmetlere jogap bermegi goýbolsun etdik. Hatda hiç hili şolara seretmeli däl, jogabam bermeli däl, ünsem bermeli däl diýdik. Ynha şoňam netijesini özüňiz görersiňiz diýdi. Şol Türkmenistandan bize töwella adenler. We netijesini gördük. Hawa adamlar, bu günki günde şol netije näme? Türkmen halkyna garşy, aktiwistlere garşy, demokratiýa göreşijilerine garşy töhmet atýanlar, şyltagaçdanlaň ýanynda barmak bilen sanar ýaly adamlar bar. olary yzarlan kişi bolýan, olara teswir ýazan kişi bolýanlaryňam köpüsi özleriniň açan feýk hasaplary. Diýmek, käbir adamlaryň aýdyşy ýaly, türkmen halky sada däl. Türkmen halky çopan goýun däl, mal däl türkmen halky. Türkmen halky nämäň nämedigine gaty gowy düşünýär. Şoň üçin her hili edip türkmen halkyny aldap görjek boldular, şu wagta çenli başarmadylar. Indem başarmazlar, mundan soňam başarmazlar. Şoň üçin gaty arkaýyn boluň, ruhuňyzy belent tutuň, göreşe dowam edeliň. Erkin ses, Erkin ses türkmen kanalyny, Türkmenia birleşiňi we il-halk üçin bileleşip, hemme şahsy pikirlerini, düşünjesini bir tarapa goýup, türkmen üçin bileleşip hereket edýän aktiwistleri, toparlary gollamaga dowam ediň. Eliňiz, ýüzüňiz dert görmesin. Toý saçakly ata Watanymyzda, Türkmenistanda gatnaşýançak hoş. Sag boluň, ýeneki efir duşuşyklarymyzda görüşýänçäk Alla ýaryňyz bolsun!